Ya Agonadoa, Míewɔe zɔ va míaƒe nusrɔ̃ƒe yi míeyɔna be Ewe Language Clinic le Global Multimedia ƒe dɔwɔƒe. Ya Ɣeyiɣi vi aɖee ya míedze nusɔsrɔ̃ gɔme ku ɖe ŋɔŋlɔdzesiwo ŋu eye míekpɔ ŋɔŋlɔdzesiwo ale yi wɔ mía yɔwoe, woƒe yɔyɔ, eye míeyi dzi yi eye míekpɔ ŋɔŋlɔdzesiwo mama yiwo me mie woma na wo ɖo, eye mama ya míegblɔ be enye ale yi wodona le míaƒe nu me, alo ale yi nenye be eyɔe ado faa loo alo mado faa o. ta míede dzesi be wonye míatɔ ma ŋlɔ dzesiwo ɖe akpa etɔ̃ me. Akpa gbãtɔe nye ablɔɖe gbe ɖiɖiwo, ablɔɖe gbe ɖiɖiwo, eye ablɔɖe gbe ɖiɖiwo míegblɔ be wonye adre alo adre. Yawoe nye a, e, ɛ. i, o, ɔ, u. Woawoe nye ablɔɖegbe ɖiɖiwo. Woawo wodona faa nenye be míe woyɔm. Eveliae nye xaxa gbeɖiɖiwo, xaxa gbeɖiɖiwo. Eye ne míe xaxa gbeɖiɖiwo yɔma, wo xaxana vie le eya mɔa xaxana hafi wodona go. Eya ta míeyɔna wo be xaxa gbeɖiɖiwo. Ke xaxa gbeɖiɖiawoe nye, gbe, de, ɖe, fu, ƒe, ge, ɣe, ʋe, xe, ke, ɔ, mu, nu, ɔ, pe, ɔ, s, t. Ʋu, ʋe, ʋz, woawoe nye xaxa gbeɖiɖiwo, ke etɔ̃liae nye vedomesi gbeɖiɖiwo. Vedomesi gbeɖiɖiwoa, míegblɔ be e eʋea mɔ xexlẽna vie ke eŋuna wodona ta mímate ŋu agblɔ be wonye ablɔɖe gbeɖiɖi loo alo xaxa gbeɖiɖi o. Eya ta míede dzesi be wonye vedomesi gbeɖiɖiwo. eye woawoe nye Ue kple Ye. Ue, Ye, woawoe nye fe dɔmesi gbe ɖiɖiwo. Ke le míaƒe nusɔsrɔ̃ ƒe dzi yiyi mea, mieva kpɔ nɔƒe yiwo gbe ɖiɖiwo nɔna nenye be míe nya wo wɔm. In word formation, where do we find the sounds? ta le yamea wome ɖe etɔ̃. Mamãwoe nye etɔ̃. Gbãtɔe nye nyagɔmedzedze, nyagɔmedzedze, ɖe English be magblɔ be initial. Eveliae nye nyatitina, nyatitina, media or middle. Eye etɔ̃liae nye nyanuwuwu, nyanuwuwu. final le Englishgbe me. Ta nenye be míakpɔ kpɔɖeŋu yiwo me naa kpɔɖeŋu kple a, míakpɔ be a edze nanya gɔme le kpɔɖeŋu me aba, alẽ, ata, adzo, akɔta, wo katã míakpɔ be. e Ŋɔŋlɔ Dzesi A, Edze nya ya gɔme. Eye míakpɔ be Ŋɔŋlɔ Dzesi A hã etɔ nɔ nyatitina. Eye ta míakpɔ abati, akati, a, a, atadi, atsatsa, agama, wo katã míakpɔ be. Ŋɔŋlɔdzesi Ŋɔŋlɔdzesi A Atɔ dze nya gɔme, atɔ nɔ nya titina, eye atɔ awu nya me. A Míakpɔ kpɔ ɖe ŋu nuawo. Ke nusɔsrɔ̃a ƒe taɖodzi nye nyuie nye be wòatɔ kpe ɖe mía ŋu míakpɔ ale míatɔ tsɔ ŋɔŋlɔdzesiwo aƒo ƒu akɔ wɔ nya le eƒe gbe me. Word formation abe ale yi wogblɔ nɛ le Englishgbe me ene. Ta midzra ɖo. Míaƒe nusɔsrɔ̃ yiwo gbɔna wo katã míadze egɔme tso a va se ɖe z woanye nusɔsrɔ̃ blaetɔ̃ eye le eyawo katã mea míadze agbagba ana kpɔɖeŋu vovovowo na ŋɔŋlɔdzesia. eye míakpɔ be atɔ nɔ nya, adze nya gɔme loo, anɔ nya titina loo alo awu nu. Ke ɖeko míagblɔ be dze agbagba nàkpe ame bubu be woava srɔ̃ nu kple mí, elabe nenye be míetɔ srɔ̃ mía tɛgbe evegbea, míadoe aɖe to, e, aɖo to nɛa, ade mí katã dzi. Eye ɖeko míagblɔ be nenye be eva eye nuyiwo míewɔ da ɖi, eye be ɖɔɖɔɖo aɖe wòle be wòavaa, O, ɖoɖoa nu ɖoa ko ye be mí katã míasrɔ̃ nu le eme. Ɖo ŋku dzi be xegbee xedona, ame aɖeke metsɔna mia si fiana ede dome o. Akpe na mi katã.